Felly, dyn ni am fod yn neud uh, lives fel hyn. Um, dyn ni efo sialens yn mynd mis yma, lle dyn ni'n mynd i fod yn neud un o hein bob dydd. Felly 30 yn y mis Ionawr yma. Um, Swn i'n hoffi deud blwyddyn newydd dda i bawb hefyd. Gobeithio bod chi wedi cael gwyliau neis um, dros, yr, dros yr wyl a falle. Felly, um, yeah. be dyn ni'n gobeithio wneud yn yr live yma heddiw ydy jyst mynd dros yr um, fersiynau gwahanol sydd ar gael o Microsoft Teams erbyn hyn i chi. Gymaint o bobl yn y byd erbyn hyn yn defnyddio Microsoft Teams, ond be sy'n digwydd ydy mae'r fersiynau sydd yn dod ar gael yn mynd yn mwy ac yn mwy cymleth. E, mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach i benderfynu be i ddefnyddio ar gyfer eich busnes neu ar gyfer eich sefydliad er enghraifft. Um, felly, da ni jyst am mynd dros yr cynnydd prif gwahaniaethau a'r gwpl o'r fersiynau gwahanol o Teams um, er mwyn dangos i chi sut mae modd cael mynediad i'r um, meddalwedd ac hefyd um, sut mae'r meddalwedd gwahanol ydych chi'n gallu prynu um, yn gallu gwneud gwahaniaeth yn fyna. Felly, Um, cyn i fi symud ymlaen, fel dwi'n deud, hwn ydy'r live gyntaf dyn ni wedi wneud. Felly, um, daliwch efo ni. Fydd hi'n, os rhywbeth yn fwy o hwyl gweld beth sy'n gallu digwydd ar y live yma, na fydd yr gwybodaeth dyn ni'n ni rannu efo chi heddiw o bosib, ond um, dwi yn gobeithio fydd o gyd yn ddefnyddiol iawn i chi. Uh, felly, dwi am rannu fy sgrin yn fan hyn, um, a dwi am rannu Tab Chrome efo chi'n yna. OK, felly Dyma ni ar tudalen um, Microsoft Teams a'r fersiynau sydd ar gael i chi. So mae hwn yn dangos i chi um, be ydy'r gwahaniaethau rhwng yr fersiynau gwahanol yma. A dwi am mynd â chi trwy hwn a dangos yr prif wahaniaethau um, o be fydwch chi ddisgwyl efo'r gwahanol fersiynau. Felly, fel welwch chi'n fyma, mae gennym ni ddau gategori i ddechrau fo. Felly mae gennym ni Teams i'r cartref a mae gennym ni Microsoft Teams i fusnes hefyd. Felly mae Microsoft yn trio symud Teams mwy fewn i'r kind of, marchnad cartre hefyd, felly newch chi ffeindio bod Teams yn dod yn fwy uh, kind of, gweladwy um, yn hytrach na fel oedd Skype, er enghraifft, yn y gorffennol. Felly, jyst i fynd trwy hein yn sydyn iawn, newch chi weld, fyrwch chi gael Teams, uh, fersiwn personol yna fo am ddim, ond mae yna um, limit o 60 o funudau a 100 o bobl sydd yn gallu bod ar yr, um, ar yr cyfarfodydd yna, ydych chi'n dal efo hwnna lle. Um, mae o yn rhoi kind of, gymaint o kind of, sgyrsio a falle, a ydych chi efo, ydych chi angen efo ffrindiau a'ch teulu a falle, Um, mae hwnna'n ddiddorol cos fes ni'n disgwyl bod lot o bobl yn defnyddio um, app gwahanol o bosib ar ei ffôns um, ar hyn o bryd i wneud y fath yna o kind of sgwrsio efo ffrindiau a tyluoedd, ond wrth gwrs mae'n edrych fel bod Microsoft yn trio cael ei fewn i'r farchnad yna hefyd. Um, da chi'n cael 5 gigabyte o um, storage hefyd efo hwnna. So fedrwch chi weld bod yna chydig o fuddion i gael o just seinio fyny i'r fersiwn yma am ddim. Rwy'n ta, os da chi eisiau mwy o um, feddalwedd o falle gan Microsoft, mae'n bosib i chi gael yr Microsoft 365 personol yma. So unwaith eto, fydd hwnna'n dod efo Teams. um, fel rhan ohono fo, da chi'n gallu defnyddio yn bersonol, ond um, be newch chi ffeindio ydy, um, mae hwnna yn rhoi wedyn mwy o amser i chi ar bob un o'ch cyfarfodydd i fyna 30 awr, a fe chi ddod y 300 o bobl i fewn i'r cyfarfodydd yna. Felly mewn ffordd fysa hwn yn gallu kind of, actio fel rhywbeth fysa chi'n defnyddio efo'ch busnes, ond efallai fysa fo ddim wedi labelu er enghraifft fel eich enw busnes chi a falle. So wnawn ni edrych ar hwnna mewn um, chydig. Efo'r un Microsoft 365, da chi'n cael ei gyd ar apiau Office yma yn ogystal â Teams, a mae lot o hyn yn gweithio fe gilydd erbyn hyn, felly mae o yn integreiddio'n dda iawn. Felly, newch chi weld bod bob peth yn kind of dod at ei gilydd yn reit neis os da chi'n defnyddio'r appiau eraill yma yn ogystal â Teams. Felly, uh, gan bod ni'n sôn am, am busnesau yn fwy yn fan hyn, so dyna cwbl rili really o'n i eisiau dangos i chi'n fyna, so mae'n bosib cael yr meddalwedd yma i'r cartre, ond pen dyn ni symud ymlaen i'r dudalen yma am fusnes, be newch chi weld wedyn ydy, mae'n dal fersiwn am ddim ar gael, um, ac Mae hwn yn dda os da chi eisiau jyst roed eich troed yn y dŵr, jyst gweld be mae Teams amdano fo, jyst gweld os da chi'n dod ymlaen efo Teams er enghraifft. Um, o leia da chi'n gallu gweld sut mae'n gweithio a sut fysaf yn gallu gweithio um, i'ch busnes. Ond mae yna, um, unwaith eto, mae yna um, limits ar y kind of, faint da chi'n gallu gwario yn y gyfarfod. So mae hwnna'n 60 munud fyna. Um, felly, er enghraifft, os ydych chi efo cyfarfodydd sy'n deddol o fynd dros awr, fysa chi ddim, i ddweud y gwir, eisiau gorfod deud wrth rhywun ar ôl 60 munud bod chi'n gorfod ailgysylltu er mwyn cychwyn um, cyfarfod newydd. Rwan, mynd i fyny chydig, mae Microsoft newydd ddod allan, wel, rhyw chydig o fisoedd yn ôl, efo'r er fersiwn mae o'r enw Microsoft Teams Essentials. Felly, mae hwn mewn ffordd jyst yn cael yr Teams i chi. Um, mae o jyst yn cael y meddalwedd, mynediad i'r meddalwedd Teams i chi. Um, a mae hwn yn dod i fewn ar tair pint um, y mis. Ac um, tair pint bob defnyddiwr y mis. Ond fel dwi'n deud, mae hwnna jyst yn cael yr mynediad i'r meddalwedd Teams i chi. Ond mae o'n gadel i chi wneud cyfarfodydd at 30 awr, mae o hefyd yn gadel i chi ddod â 300 o bobl i fewn i'r cyfarfodydd yna. Um, mae o hefyd yn rhoi yr 10 gigabait o um, storfa i bob defnyddiwr o ran kind of files da chi'n gallu storio fewn Teams a falle. Ond Un o'r pethau fyswn i'n hoffi gennyf dod â um, sylw at yn fan hyn ydy, mae gennych chi Microsoft 365 Business Basic mae'n yma, mae hwn yn 3.80 um, bob mis, a fysa chi'n gofyn, wel, be dwi'n gael am yn 80 ceiniog y defnyddiwr yn ychwanegol bob mis, Oherwydd dydy gwahaniaeth, wrth gwrs, ddim yn fawr iawn o ran y gost. Um, felly, be da ni'n gweld yn fan hyn ydy, um, rei o'r pethau defnyddiol da ni'n cychwyn cynnig cael mynediad i wedyn ydy, da ni'n cael recordio'r cyfarfodydd yna a da ni'n gallu cael y transcripts allan o'r cyfarfodydd hefyd. Um, a be mae hynna'n golygu ydy bod gennych chi destun o'r cyfarfodydd yna. Mae'n hawdd iawn wedyn cadw nodiadau, o'r cyfarfod a mae'n hawdd iawn wedyn chwilio am wybodaeth o fewn y nodiadau o'r cyfarfod yna. Um, rwan ta, dydy hwn o bosib ar hyn o bryd mond yn gweithio um, mewn nifer o ieithoedd sydd ddim yn y Gymraeg ar hyn o bryd. Rwan ta, ella fydd y Gymraeg yn dod ar gael um, ar rhyw bwynt. Ond yn Saesneg, er enghraifft, mae hwnna yn gweithio yn dda iawn. Um, da chi hefyd yn cael yr opsiynau web um, o'r um, kind of gwasanaethau Microsoft yma i gyd yn ogystal. So mi ydych chi'n cael um, mynediad i e-bost, OneDrive, SharePoint, ac i gyd o apiau eraill um, ar-lein um, Microsoft. Rwy'n ta Mae'r apiau yma yn dda ofnadwy erbyn hyn. Um, mi oedd yna amser o'n i'n teimlo bod yr apiau ddim yn dda iawn pan oeddech chi'n defnyddio'r fersiynau ar-lein. Um, oedd yna lot o bethau oeddech chi'n gallu gwneud ar y fersiynau bwrdd gwaith, ac oedd heina yn, um, ddim yn cymharu'n dda iawn o gwbl efo'r fersiynau oedd ar y we. Felly, mae hein wedi dod ymlaen llwyth erbyn hyn. So, da chi'n gallu neud lot o'r pethau da chi'n gallu neud um, kind of, efo'r fersiynau bwrdd gwaith a da chi'n gallu neud ar y we erbyn hyn. Um, felly mae hwn yn rhywbeth gwych i gael yn ychwanegol um, i be fysa chi'n gael yn y Microsoft Teams Essentials. Rwy'n ta, yr unig le i ddeud y gwir, dwi'n meddwl, fys ni'n gweld lle fysa ella Teams Essentials yn wneud mwy o sens i chi, um, fysa'r ffaith bod chi ddim eisiau um, kind of cymlethu pethau o fewn eich busnes. Felly, er enghraifft, ella bod chi'n defnyddio gwasanaeth arall ar gyfer e-bost, um, ella bod chi'n defnyddio gwasanaeth arall ar gyfer apiau um, cynhyrchiant, ac yn yr uh, sefyllfa yna o bosib, ella bod chi ddim eisiau cymlethu pethau trwy ddod ar gwahanol apiau a'r gwahanol bosibiliadau mae fewn i'ch sefydliad. Ac Ella wedyn fyswn i'n deud jyst os da chi eisiau defnyddio Teams ar ben ei hun, bod hwnna wedyn yn rhywle fysa chi'n gallu jyst dod â Teams i fewn ar y pwynt yna. a wedyn, symud ymlaen o fyna wedyn, na i just kind of ddeud yn sydyn, felly mae gennym ni Microsoft 365 Business Standard ag Business Premium, a wedyn mae gennym ni Enterprise a bob peth. Rwy'n ta, fydd heina i gyd efo Teams yn un o, Um, mae yna bethau ychwanegol bosib yn standard, so mi ydych chi'n cael y gallu wneud y webinars o falle hefyd, um, a ydych chi'n gallu cael gweld pwy sydd wedi bod mewn cyfarfodydd y falle, um, a cael adroddiadau hwnna. so mae yna bethau ychwanegol ydych chi'n cael wedyn yn standard, ond fel ydych chi'n gweld, mae'r gost yna wedyn yn mynd yn sylweddol fwy, um, oherwydd y, y prif reswm ydy, ydych chi'n cael yr apiau kind of bwrdd gwaith wedyn um, o'r fersiynau o Office. Mae'n diod yn sydyn i fyna. A wedyn, jyst y peth dwytha ni eisiau dangos i chi'n sydyn, oedd um, mae Microsoft wedi gallu dod â mwy o gymlethdod i fewn i'r pethau yma yn, um, beth ydych chi'n galw fo, yn uh, Windows 11, oherwydd mae yna rwan dau fersiwn gwahanol o Teams hefyd, cos mae, da ni wedi gweld mae gyda ni Teams ar gyfer cartre, a mae gen i Teams ar gyfer busnes. Felly, um, jyst dadwch efo fi, dwi jyst am rannu fy sgrin yn hytrach na rannu y tab yma. So, ni'n stopio hwnna. A wedyn, nawn ni rannu sgrin yn fan hyn. Er yn i'r sgrin yma efo chi. Oce, okay, so ar y sgrin yma, beth ni'n gweld ydy lawr yn y gwylod yn fan hyn, mae gennau yr app yma o'r enw Chat, ac dwi wedi dangos hwn, so dwi'n dangos hwn i chi o gyfrifiadur sydd efo micro, uh, Windows 11 Home arno fo ar gyfer y pwrpas yma i chi gael gweld be sydd yn digwydd efo um, er, kind of, pethau ychwanegol sydd yn dod i fewn i um, Teams yn Windows 11. So mae'n bosib cuddio hein os da chi ar y fersiwn Pro neu fersiwn Enterprise, ond ar y fersiwn Home, mi newch chi weld yr botwm yma ar gyfer chat, A mae hwnna jyst iawn fel ffordd yn cymryd lle um, be oedd Skype o'r blaen, felly bydd hwnna'n dod â'i gyd o'ch cysylltiadau chi fewn um, o Skype ac fydd o yn cymryd lle mewn ffordd ac yn gadlu chi cael ei sgwrsio efo uh, pobl dych chi'n nabod a falle. A wedyn, o fewn y chat yma, dwi ddim am ddangos hwn i chi cos mae'n restro o'n cysylltiadau yna fe, ond um, Mae yna ffordd, mae yna link wedyn o fewn y chat yma i agor Teams. Ond beth sy'n digwydd, os dwi'n agor Teams um, yn yr fersiwn yma o chat, mae yna agor y Teams yma sydd, newch chi weld, mae yna ty gwyn, wel, ty glas o fewn kind of sgwar gwyn yn fan hyn. Um, ac fe dwi ddangos hwn i chi. Felly mae'ch uh, cysylltiadau chi lawr yr ochr yma, felly fysa'r ei fi yn dangos fyna, dwi jyst wedi cael hyn o lawr am rwan. Um, ond hwn di'r fersiwn personol o Teams, a wedyn dim ond chydig opsiynau da ni'n gael fan hyn. Um, so, os dwi jyst yn mynd i meiddio hwnna unwaith eto, a wedyn, be newch chi weld ydy, dyma lle mae'r cymlethdod yn dod i fewn, mae yna hefyd fersiwn arall o Teams yn rhedeg yn fan hyn, a mae hwn yn ty gwyn, mewn sgwâr glas. A be 'di hwn ydi Teams uh, Work and School. Felly, os da chi efo cyfrif Office 365 unau ysgol neu gwaith, ydych chi wedyn am fod angen defnyddio hwn. Ac um, be wneud ddigwydd ydy, os da chi'n trio logio fewn ar er enghraifft i'r un cartra efo um, cyfrif car, uh, cyfrif gwaith, sori, neu cyfrif um, ysgol, wneud o ddeud bod ych um, defnyddio chi ddim yn bodoli, felly fe rai chi fynd i'r fersiwn arall um, i gael hwnna'n gweithio. Ac mae'n jyst dangos i chi y peth dwytha, excuse chwi, y peth dwytha dwi'n neud yma'n hyn, felly os da ni'n teipio fewn Teams yn fan hyn. Newch chi weld bod y cymhlethdod yn amlwg oherwydd mae gennym ni ddau fersiwn o'r app Microsoft Teams ar y cyfrifiadur. Hwn ydy'r un personol efo'r ty glas o fewn sgwâr gwyn a mae gennym ni'r un fyma i gwaith ag ysgol. A dyna ni um, am yr live gyntaf yma. Dwi'n gobeithio bod o wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Um, mae gennym ni um, PowerPoint dwi'n mynd i wneud um, ar gael i chi, um, so fydd hwn yn rhoi yr link na dwi wedi rhoi i'r fersiynau gwahanol o Teams, ac os hoffech chi fwy o wybodaeth ar hwn, um, gallwch chi gael mewn cysylltiad efo ni ar unrhyw un o'n tudalen yna,

ymuno efo ni heddiw. A dwi'n gobeithio bod wedi bod yn ddefnyddiol, fel dwi'n dweud, ac um, na ni obeithio gweld chi ar un o'n lives ni eto yn y mis yn Ionawr. Oce, okay, diolch, Hwyl.